Gabroottan isaa mu'mintoota irra hedduurra nu caalchisee faaruun ka Rabbiitii jedhan. Galanni ka isaatii jedhan. Kannaa san beekan jechuudha. Kannaa Rabbiin kanneef san tola Rabbiin itti oole san san irratti Rabbii isaanii shakkaran. Rabbii isaanii galatoonfatan jechuudha. kannaa tana beektee kannaa rabbiin sii kanne tana wanni gariin hin agarre wanni atiidhaaf kannaa wanni siif kannaadha ta rabbiin sii kanne nama birootiif kaayoodha nama birootiif kaayoodha amata shantan booda akka abaluutiin tahaa ja'a ati immoo rabbiin badhaasee sii kanne waan sana Waan Rabbiin si badhaase kana ka birootiif maal? Ka birootiif alaamaadhaa beeki. Inshaa Allah jaa booda booda akka isaa kanaan taha jaa hin beektu malee ati kan naatan. Wani Rabbiin akkanumatti si badhaase tun gariin siidhaa nama birootiif kaayoodha. Itti laffee maallaqa meeqa itti kafaleeffaa gahudha qaba bakka san. Kasan dhageeyfa jaa kaayoon siyyaa. Ati immoo Rabbiin arjummaa isaatiin sii kanne jechuudha. Faxina si godhee waan san irratti waan san irratti dandeettii akka daftee waan san walitti qabdu faa si godha. Namni biroo immoo maallaqa itti kafaleeti yeroo itti kafalee faa dadhabe. Fuulduraaf akka isaa kanaan fadhaa jaa. Ati immoo waan san rabbiin sablatti sablatti nagarree gumaata sii godhee jechuudha gumaata.

Allazii isa faddalanaa nu caalchisee alaa kasiirin irra hedduu min cibaadihi ilmu'miniina gabroottan isaa mu'mina irra hedduurra nu caalchiseya waan nama dila tokkoon kannin nu kanneya waan hedduu irra jireessa namaa harka guddaa namaatiin kannin mu'mintoota harka guddaa namaatiin kannin nu kanneya Eh? San maali nabiyyummaa dhaga? Nabiyyummaa bar abbaan fedhe hin rakkatu. Mootiin mootummaas mootiis bar namni kun tokko tokko taawar mootiis. Mootummaas bar namni cufa waan ta'uuf. Mootiis tokko tokko ta'a. Osoo ati gaziiraa eegduuti kunoo asuma ganda keenya kanaa ta'a. Akkasii osoo ilmaan tujjaaraa warri maallaqa itti ganna kan osoo jiruu Warri akkasii rabbiin bakuma fadhee fida akkasii kannaadha kunis kannaadha kannaa guddaa kunis mootummaan nabiyyummaan waan qaaliidhaa beeku inni akkanaa ture waan qaaliidha waan qaaliidha waan nama hedduun arkanne jechuudha Alaa kasiirin min cibaadihil irra hedduu gabroottan isaa mu'mintoota irra nu caalchise jedhan. Wawarisa ni dhaale Suleymaanu Suleymaan Daawuda Daawud dhaaleeya. Ee ambiyummaa irraa dhaale abbaasaa cilmiidha irraa dhaale mootummaadha irraa dhaale waa sadii waa sadii irraa dhaaleeya. Mootummaan Daawud kara dhufte kara Suleeymaan dhufte jechuudha. Nabiyyummaan isaa miila boodatti aanse. Eenyu miila boodatti aanse? Suleeymaanii miila boodatti aanse nabiyyummaa. Akkasi beekomsinis ni dhaale beekomsa. Beekomsa ni dhaale. Inumaa'u fafahamnaaha Suleeymaana jedhe Rabbiin. Suleeymaaniitu bakka tana hubatee jedhe Rabbiin. Bakka san inumaa'uu abbaa caalee bar. Abbaa hoo caalee ilmi tokko ka abbaa caaluu jaan tokko ka abbaa dhaalu tokko ka abbaa dhaanu ka jaan san. Ka dhaanu jechuun namatti ulfaataa'u abbaa ka dhaanu ka jaan san. silaalee sin laalatee si guddisee deebitee laaleessita sin laalatee inni ih je'ee laalatee dafkee aduu keessa sin laalatee deebitee laaleessita bar kanaa ol hin jiru bar shiftummaan kanaa ol hin jiru bar namicha sin laalate san deebitee laaleessita abbaa dhaanu hajaan san kaan immoo ka abbaa dhaalu kaan ka abbaa caalu ka jaansan amma Suleeymaan dhaaluu qofaa miti inni caalee hoo akka itti caaleen dhalaalee lamaatutu lagarraa hogguu ol ba'an takka ilmoo siidhaa yeeyyii fudhate takka ilmoon sii ni jirti jechuudha. Ta ilmoon sii yeeyyii fudhatte san ilmoo oluma baatee ilmoo jirtu fudhattee tiyya jette. Taan gizee gabbaatu ilmoon tun tiyya jennaan lakki jette tun tiyya akkamitti ani tiyya na harka jirti tiyya akkasitti gizee daawud bira hojii dhaqan daawud ragaa fidadhu jeen xiqqoo sanii ragaa fidadhu Tun immoo tiyya na harka jirti. Taaniin immoo akka teetetti ragaa fidadhu. Ragaan qabu jennaan tanaaf murteesse jechuudha. Tanuma harkaa qabdu saniif murteesse. Ilmoon immoo tasii miti. Ilmoon isii dhaala yeeyyii fudhate. Akkasitti hogguu bahu jiran Suleymaan abba murtii tana naa kannii jeen. Murtii amma murteessita kana naa kannii jaaniin. akkasii kannaniif murtii irra deebi'uun ni ta'a bara murtii irra deebi'uun ni ta'a firdi beetiin altsannam deemma irratti deebise altsannam eegasin murteessanii altsannam firduu altsannam yaani ka addisu haaraan haalaa lamu ka jedhu jira warmaas shari'aa keessatti ni jira wanni kun ogguu namni nagare daanyaan si godde yoo daanyaan waan san keessan galiniif akka gaaritti garteemi haa irra deebi'amu ka jedhu ni jira isti'inaafa jedhaniin sanasta'nifu lxukma haarawaan laallaa jedhanii isti'inaafa jedhanii jira akkasitti isti'inaafa godhee haarawaan hin laala abaa baanaa dhiisi jeenii bar akkasitti tanaanis harka qabiyyee mucaa kanaanis harka qabiyyeen miila qabiyyeen intal mucuma kanaa isin jidduu ajjeesoo jeeni Haaya jettee tuniis harka qabdi tuni ta dhalte san miila qabdi. Hogguu inni ajjeesuu deemu lakki dhiise jetteen hin ajjeesini haanuma jiraatu isiin fudhattee haanuma jiraatu jette jechuudha. Hogguu sani ta dhalte tanaa jee tanaa fanne jechuudha. Akkasitti fafahamnaaha Suleymaana jee rabbiin bakka sani maa jee Suleymaantu irra hubatee jee abbaarra bakka kanatti jee jechuudha. Akkasitti waa meeqa keessatti dhaale jechuudha abbaa ilmii keessatti mootummaa keessatti nabiyyummaa keessatti dhaale jechuudha. Beeki Daawud jechuun ilmaan kudha torba qaba. Ilmaan kudha torba dhaale. Ilmaan kudha torbeen keessaa Suleymaantu isa dhaale jechuudha. Maal dhaale? Angoo mootummaa fi nabiyyummaa fi ilmiidha irraa dhaale. Irraa dhaale. Silaa maallaqa ta'e imma ijoollee kudha torbeenii adda dhaala. Maallaqa yoo taate obboleessi keetiis si hojii abbaa irraa dhaala. Abbaa kee yoo maallaqa ta'e abbaa kee obboleessi keetiis obboleettiin teetiis wajjuma irraa dhaaltan. Garuu immoo wanni biroo immoo nama kudha torbaan dhaaluu hin taatu. Hireedha nama kudha torban keessaa tokko dhaala jechuudha. Silaa maallaqa ta'e immoo namni meeqa dhaala? Kudha torbeen ni dhaala. Waan kudha torbeen waan maallaqa hin ta'in jecha Suleeymaanii dhaalee jira rabbiinu. Ijoollee kudha jahan dubbanne rabbiin tokko dubbate. Tokkichaa wani dubbateef dhaalmaya kanaa maallaqa hin ta'in. Silaa maallaqa ta'e meeqa dubbata rabbiin? Kudha tarbeenuu dhaalan jee dubbata gaa rabbiin. Akkasimi? Tanaafi tokko dubbate jechuudha. Wawarisa ni dhaale Suleymaan. Daawuda Daawud dhaaleeya. Angoo fi beekumsaa fi nabiyyummaa irraa dhaale jechuudha. Kana irraa dhaale. Silaa maallaqa ta'e obboleeyyinis hojii dhaalanii beeku. Nabiyyummaa nama jiraan dhaaluun hin taatu.

Rumuuza kulla shay, rumuuz, akeekkaa makhluuqa Rabbii kana akeekkaa inni akeeku cufa ni beeka jedhan. Akeekkaa. Shimbirroon gizee akkana jee Suleeymaan ni beeka waan jeef beeka. Akkana yoo hooqqatees ni beeka Suleeymaan. Haasawa isaa beeka. Rumuuz akeekkaa sagalee shimbirroon dhageessisu. Akeekkaa Bineensi lafarra deemu garsiisu akeekkaan jiru waan akeeku bineensi wayii akeekaan kan dubbanees wayii akeekaa kaan sagalee dhageessisa kaan wayii akeekaame ka sagalee dhageessisu sagalee isaa beeka ka hodhorsu waan hodhorsuu san beeka Suleemaan ka ishaaraa kan immoo ishaaraa isaa san beeka jechuudha. Akkasii beekanii bar. Bineensa dachii tanarra jiru ka tiratuu fi ka bararu cufa rumuuza akeekaa isaa ka akeekaa inni akeeku kana waan inni akeeku san beekan jechuudha. Haasawa jechuudha. Ee bara bineensi kun akeekaan isaa bara akkatti walii akeeku jira bara akeekaa sanillee beekan sagalee isaa beekan ka wacu gizee wace ka himimsu gizee himimsu ka cufti sagalee addaa qabaame bineensi kun sagalee cufa beekan akeekaa waan rabbiin uumee kana cufa haasawa maaliif maaliif akeekee beekan jechuudha kan nama kan namni hin jiru bara teknooloojiin akkanaa hin jiru takka teknooloojiin akkanaa hin jiru. Cullimnaa ni barsiifamne manxiqaxxeeyr. Manxiqaxxeeyr. Afaan hin agarree shimbirroodhaaf barsiifamne afaan waan lafarra turootu. Ilmi namaa wani dalagee risaa shimburbuu teessu. Leenjisee leenjisee eega leenjisee booda akeekkaa isaa san barachuu ni danda'a. Abbaan leenjisa. Abbaan leenjisa akeekkaa Amma shimbir buteessa fuutee leenjifte. Akkam akka ifi feetu sana leenjifte. Booda akeekaa inni si akeeku ni beekta. Ija isaa ilaaltaa waan inni si akeeku ni beekta. Shimbir buteessa. Eega illee ati leenjifate keessatti. Maal jedhaniin ammas risaas ni leenjifte. Eega leenjiftee booda akeekaa inni kanu san siif gala. Siif siif gala. Saree ni leenjifta. Hogguu leenjifte akeekkaa isiin kannitu san siif gala. Akeekkaa si laalee wa- akkana ja'a ni beekta waan deemuu san beekta jechuudha. Siitu akka isin leenjisa. Jaldeessa leenjisuu ni ta'a. Jaldeessa. Bineensarraa kan leenjisa moo ni danda'ama jechuudha. Eega leenjistee beekta malee waan biroo wanni biroo- wanni biroo siifuu hin leenjifamu. Wanni biroo immoo siifuu hin leenjifamu. Hin dandeessu. Qeeraysa amma namaa wajji wal hin ta'u. Qeeraysaa fi jawween namaa wajji wal hin taatu. Si dhihaatanii leenjisuu hin ta'u abadan. Ni dadhabde faranjiin qeerreensa si qabdee buhaarsitee afaan isaa barachuu dadhaban. Hin dandeessu jechuudha. Wanni hin dandeenye hedduu jira jawweefaa hin dandeessu. hin dandeessu waan akka kalluunaa kalluuna bishaan keessaa kalluuna nama baasu jira gizee nama nama nyaatu kalluuna kan nama nyaatu jira kan nama nyaatu shaarki moo shaarki jaaniin kan nama nyaatu san kan nama nyaatu san kasirraa dhorku jira dolfiin ka jaaniin Isa san amma leenjisanii akeekkaa isaa beekan faranjiin ni beekan afaan isaa barachuu dandeessi. Waan adda addaa itti uumanii ka bineensa qurxummii tokko tokko dhageeffatanii akeekkaa isaa yaada isaa baratan baratan teknooloojiin barate wanni xamadanii fuudhanii bishaan keessa kaayanii yaada inni qabu. baratanii jiran ni danda'ama kun waan takka takka hedduu miti jechuudha akka jaldeessaa akka saree shimburbuteessaa akka risaa kana kana ni dandeessa akeekaa isaatii fi yaada isaa barachuu ni dandeessa jechuudha wanni biroo immoo hin danda'amtu Suleymaan immoo makluuquma rabbii tana cufa akeekaa siitii fi sagalee siitii fi afaan siitii fi haasawa isaa beeka jechuudha.

Waraana, meeshaa waraanaati, jaarmaya, qabeenya, waan mootummaan guddaan tokko qabaachuu qabu san cufa qabnaaya. Mootummaan guddaan tokko waraana qabaachuu qaba. Meeshaa qabaachuu qaba. Gamoo qabaachuu qaba. Mana masaraa qabaachuu qaba. Akkasii moo akkasii miti? Kana cufa kan na- kan kan namnee jechuudha bara. Min kulli shee. Wa uutiinaa ni kan namnee min kulli shee'in. Wahuma cufarraa ee rabbii nu kannee yaa. Wahuma cufarraa. Waan silaa mootummaan guddaan tokko qabaachuu qabu. Waraana, wataaddaraa, meeshaa, Meeshaa lolaati hin jiru. Ee waan teknoolojii dhaha kana kan namni yaa. Achitti hin qaree waquduuri raasiyaati hin qaraane moo hin qaraane moo teknoolojii achi suuratu sabatti hin qaraane. Maa jenne isaa Qorii hin agarre akka naannigaa fakkaatu. Hin jenne distii bakkarraan ka'an. Distii bakkarraan ka'an. Guyyatti loon kum saddeet haqalamu. Waraanaaf makkalaakkayaaf. Gaala gaala kum jaha haqalamu. Distii sanitti. Jennee galane. Kannaa bara kannaa guddaa bara. Wa'uutii naani kannamnee min kulli shee'in wahuma cufarraayii kannamneeya. Waan mootummaan tokko qabaachuu qabu cufa waraanaa fi meeshaa fi qabeenyaa fi waa cufa kannamne. Inna haazaa kun kannaan tun lahuwal fadlu mubiin arjummaa rabbii tan dirree baateedha. Arjummaa rabbii ta dirree ta'e. Arjummaa rabbii tan dirree baatee kun. Rabbi dirruma bee nutti arjoomee'a. Inna haazaa kuni

minal jinni jinni irraa kan ta'e waraanni isaa wal insi insi irraa kan ta'e waxxayra shimbirroo irraa kan ta'e walitti qabamee gaaf tokko Suleymaaniif ee deemuuf deeman deemuuf deeman bobbaa deemuuf deeman fahum isaan waraanni kun gizee deeman yuuzacuuna Ni hayyifama niya ni hayyifama quraanni kun akka suleeymaan dura hin baane akka suleeymaan dura hin baane hayyifaman mootii yogguu deemu cinaan ajjabee deema mootii cinaan duubarra deema akkasimi malee duran deeman mootii duran deeman ni hayyifaman ni hayyifaman portokoolaan deeman Mootii, ee, hooggantoota gurguddaa itti aana. Akkasii miti? San booda ministeerotaa itti aana. San booda namuu akkuma aangoo isaa walitti aanee akkasitti deema. Hayyifamaa jechuun hayyifamaa. Akka warri boodaa kun warra duraa bira hin kunne.

Junuuduu waraanni isaa minal jinni jinnii irraa kan ta'e wal insi insii irraa kan ta'e walitti qabameef. Wat xayri shimbirroo irraa kan ta'e walitti qabameef. Waan bararuu irraa kan ta'e insii irraa kan ta'e jinnii irraa kan ta'e waraanni isaa walitti qabameef. Fahum isaan waraanni isa kun yuuzacuun ni hayyifamani'a ni hayyifaman. salfii irra dhorkaman akka isa duran ba'an hayyifamaa jechuudha. Osuma haala kanaan deemaniitti hattaa hattaa hoggumaa izaa'aa ta'u hogguudha dhufan alaa waadiin namli laga mixii tokko hogguu dhufan laga mixiidha. Tulluu xiqqoo ichisa mixii tayyaan san hin beektu. Mixiin tun bar magaalaa takka qabdi naree magaalaa mixii takka. Eh, Biyyeen hurraa bakka san. Magaalaa mixii jaanitii biyyeen hurraa bakka san. Biyyeen hurraa. Ni beektanii mi? Magaalaa. Hattaa izaa'aa ta'oo guudha dhufan. Alaa waadi namli laga mixii tokko hogguu dhufan bakka mixiin itti jiraattu heddummaattee heddummaatteetti jirtu bakka biyyeen hurraa tokko bakka akka golollee golollee haa gololleedha bakka ta'an san bakka akka golollee san laga mixii san hogguu dhufan qaalatti jette namlatun mixiin takka ni jette yaa mixiilee diila san keessaa takka

Akka isin hin caccabsine, isin irra ejjetee isin hin caccabsine. Suleymaanu, Suleymaanuu fi wa junuuduhu, waraanni isaa, akka isin hin caccabsine, isin irra ejjetee. Wa hum isaan laa yash'uruuna, osoo hin beeyne akka isin irra hin ajjenne yaa. Laal uzrii gooteef. Isin irra ejjetaniis osoo hin beeyne yaa. Malee beekkaan namaran ajjatanii jarri kun jarri kun nama gaggaari jechu isin bar usini irraa goodee jaal wahum haala isaan laa yashcuruuna hin beeyneen osoo hin beeyne akka isin irran ajjannee yaa osoo hin beeyne ee akkana jechuun beekkaadhaan garuu isin irran ajjatanii isin irra ajjataniis osuma hin beeyne isin irra ajjatanii yaa Waa lama goote amma, takka Suleymaaniif uzrii kennite. Lama immoo ummata isiidhaa hamtuu jalaa baqachiifte, hawaasa isiidhaa rakkoo jalaa baqachiifte. Rakkoon kun isinirra hin gahin mana seenaa. Warri rakkoo isinirra geessu kunillee yoo rakkoo isinirra fide beekaanii miti yaa osuma hin beekne isin miidhan malee jechuudha himte jechuudha. Hangam takka faxina agartee amma? Faxinummaa isii tanaaf jecha Suleymaan fatabassama khofle jaan. Seeqe jaan. Daahikan khoflee seeqee jaan. Maaliif jennaan faxinummaa isiidhaa takka ummata isiidhaa baqachiifte. Lama immoo wahum laa yash'uruun jette laal. Osoo quba hin qabne isin hin beeyne akka isin irra hin ajjannee jette. Suleymaan faadhaafis uzrii goote kaa.

koflee, min qowlihaa, jecha isiitirraa, jecha isii kam? Jecha aylii qabdu, jecha ayli qabeessa kana, ee jecha faxinummaa qabdu kana laalee jechuudha. Akkasitti afaan shimbirroo ni beeka jechuummaa. Beeka moo hin beekne amma afaan mixii? Waan mixiin haasoytu. Mamixiin gaa sagalee moo maaliin sagalee beekti sagalee beeke akeekkuma isii kana beeka sosso'insuma isii kana beekaa beeka akeekkaa bar akeekkaa dha beekaa bar akeekkaa wooma isiin mixiin gidee wal bira dabartu mataa wali dhabdee wal bira dabarti leerre

magaalaa si midhi jechuun bar jabduudha bar midhaan kana laal midhaan kana daaww- daangullee qolola irraa baaftee keessa atara qolola irraa baaftee keessa kaayetti raashinaaf ol kaayetti maaliif jennaan yoo roobni roobe godasii keessatti yoo roobni roobe eh, Ka atarrii gizee waa irraa baasan hin biqilu jechuudha. Akka hin biqilleef akkasi keessi irraa solleessitee keessi jechuudha. Yoo bishingaa ta'e immoo adda cabsitee keessi. Yoo adda hin cabsine ni biqila. Haa gizee rooban itti roobe itti biqila. Godasii keessa godinisiitis adda cabaa bishingaa ta'ee itti biqila jechuudha. Dilala ayilii qabdi jechuudha mixi jechuun. Akkasitti beekee malaan wanni isii dhaabbeef.

shakkaru ni'mata ka godhii tee qananii teeti irratti akkaan si shakkaru qananii tee akkaan si shakkaru atummaan na qabsiisi yaa ee atummaan na qabsiisi na afaan kaayi onnee tiyya darbi onnee tiyya darbi waqaala ni jee yaa suleymaan rabbi gooytaa kiyya awzicinii na qabsiisi an ashkura akkaan

Tardaawu jaalattu. Toltuu ati jaalattu san akkaan dalagu. Waan ati feetu akkaan dalagu atummaan na qabsiisi. Wa adkhilnii na seensisi birahmatika jannata kee na seensisi. Fii cibaadika saalihiin gabroottan kee saalihtotaa wajjiin jannata na galchi yaa.

Waan dachii irra tiratu, waan dachii irra sossoo'u afaan siidhaa beekuun kannaa guddaa kun. Kannaa guddaa. Kannaa guddaa jechuun wanni kun. Jinnii wali sii qabamuun, insii, sheeyxaanni wali sii qabamuun, wanni bararu shimbirroo wali sii qabamuun. Kannaa guddaa wanni kun. Kannaa mootummaan akkanaa Yaa rabbi mootummaa amma duraa namaaf hin kannin taganaa wulii namaa hin kannin naa kanni je'e bar haazaa axaa'unaa famnun oo amsik bigayri hisaab je'e nama feeteef kanni nama feete dhorkadhu herregaan malee sii kanninee je'e rabbi herregaan malee akkasii bar kannaa Hannaa guddoo bar hannaa mootummaa gaa rabbiin ta amma dura namaan kannin ta ganaa namaan kannine naa kannin jenneni kase kadhatee bar tanaafi akkaan kannaa tanarra si shakkam atummaan na godhiya atummaan na qaabsiisiya onnee tiyya keessa kaayya atummaan na dandeessisi jechuu bar galata waan guddaa kana Kanaratti akkaan si shakkaru atummaan ee na afaani guurii yaa akkasi bar rabbi ifumaaf si afaani guuraa bar ee rabbi ifumaafi si afaani guuree si qabsiisaa bar si qabsi amma gaa osuma akkana deemu jiraniiti waraana fudhatee deemu jiraami watafaqqada xeyra akkasitti shimbirroo toohate shimbirroo toohate bakka itti shimbirroon wanni jiraame shimbirroo sana keessa shimbirroonis garee taanii deemaniimi jinniinis garee taanii deemaniimi namuu garee gareen deemaa miti garee shimbirroo san warra barbaruu kana dhaqee toohatee jaal achi dhaqee toohate watafaqqada ni toohatee Xeyra, garee shimbirroo san too'ata. Ee mootiidhaami, jinniis biraa ni dhaqa, insii biraas ni dhaqa, garee shimbirroo biraas ni dhaqa. Cufaafuu bakka inni jirutti dhaquu qaba jechuudha. Maaliif jennaan mootiidhaami akkasitti garee shimbirroo san too'atee jaan. Hogguu garee tana too'atu faqaala ni jee jaan maalii Maalii laa ara maali isin keessatti hin arku hudhuuda e shimbirroo layyee jedhamu layyee hududa e shimbirroo laayyee jedhamu kana isin keessatti hin arkuu yaa eessa jiraa garee shimbirroo hogguu dhaqee to'atu Garee shimbirroo keessa hududaan hin jiru. Hududaan hin jiru. Maali jennaan hududaan kun ijjisaa ijjisaa dachii jala waa arka. Qarayyoon isaa dachii jala waa arka jechuudha. Waraanni kun gammoojjii keessa deema. Hududaan kun bakka bishaan jiru isaatu arka. Ka qotee bishaan san baasu jinnii fi insiidha. Ka dongoree qotu. Ka bakka bishaan jiru immoo xoqqomu eenyu? Isa. Dachii jalatti waa arka jechuudha. Inni ijji isaa, qarayyoon isaa hedduu dheertu lafa jala waa arka. Tanaafi injineera inni injineera. Hujiin isaa injineera. Injineera bishaanii. Injineera. Mootummuma kana keessa namuu hujii adda addaa qaba. Gizee bishaan salaataa, wudu'aa, gizee ga'ee isaa bakka bishaan jiru tilmaama. Hududaa. Bakka bishaan jiru gizee ilaalee ha qotu immoo ha birooti jechuudha. Injineera inni, injineera bishaanii. Mootummaa kun mootummaa waa cufa ootinaa min kulli ishee hin jenne ee sheeyii cufa qaba dee. Watafaqqada ni to'ate xeyra Waajjira shimbirroo san toohatee yaa. Garee shimbirroo bakka shimbirroo wali qabamtu san san dhaqee toohate. Faqaala ni je'e maali maali maali laa araa hin arkuu maali hudhudaa hudhudaa hudhudaa isin keessatti hin arkuu yaa hin jiru maali. Am kaana minal ghaa'ibiina Moo ni ta'e ee ka as hin jirre ta'e inni asuma hin jirre eeggam asuma hin jirre eeggam eenyu irraa hayyama fudhatee deeme yeroo nuti itti haajamnu kana ee yeroo nuti amma dhimmaaf barbaadnu kana asuma hin jirre eeggam asuma hin jirre eeggam am kaana ni ta'e minal gaa'ibiina warra as hin jirre ta'e inni eenyuutu

Baaliin irraa ciraaya. Baaliin irraa ciraaya. Nin qixaate jechuudha. Yoo inni akkanuma haajaa malee deemee ture, akkanumatti haajaa malee deemee fadhii lubbuu isaatiif deemee turee dhufee nin qalaa'u. Akkana jechuun immoo qixaatni meeqa amma? Lama. Lama jechuudha qixaatni. Qixaata lama lafa. Yoo inni haajaa Haajaan agarree haajaaf malee deemee ture. Haajaan malee deemee dafee nu deebi'e. Niin baalliin irraa irraa irraa rifaaya. Baalliin irraa rifaa jeeba. Yoo inni immoo

yoo na fidu na dhufuu qaba na dhufuu qaba laya'atiyanii na dhufuu qaba bisulxaanin ragaa mubiin dirree bahe na dhufuu qaba yaa ha mikinaata kanaaf hin deeme dhimma kanaaf hin deeme ha jedhu ragaa ragaa nagarree dirree bahe na dhufuu qaba yaa akkasitti ulee tiyya jalaa ba'arra yookiin ulee tiyya jalaan bo'u yookiin arra numaan rifa baaliin irraa rifa yookiin numaan qalaaya ow la ya'tiyanii yookiin na dhufuu qaba bisulxaaniin ragaa mubiin dirree bee qabatamaa huna dhimma kanaaf hin deeme haajaa tanaaf hin deeme haja'uu na dhufuu qabaaya yoo dhimma kana ragaa na fidachuu baate yookiin numaan rifa baalli yookiinis numaan qalaa jee bara

Famakasa ni ta'a ni ture gayra baciid zamana xiqqoo tokko tureetuma dhufeya. Gayra baciid jechuun zamana fagoo hin ta'in jechuudha. Fagoo hin ta'in jechuudha jechuudha. Zamana xiqqoo takka jechuudha. Zamana fagoo hin ta'in zamana xiqqaa tokko. Yeroo xiqqoo takka taa'eetuma as deebi'eya. Faqaala ni jee gidii as deebi'e ahattu

Magaalaa Sabaa jaamtu. Magaalaa saniin isin dhufee yaa. Sabaa jaaniin. Magaalaa Sabaa jaamtu. Magaalaa saniin isin dhufee. Binaba iyyaqiin oduu dhugaatiin isin dhufee ammas. Oduu dhugaa mamii hin qabne laaqaa takka hin qabne kanaan sii fidee dhufee yaa. Beega ablee jalaa. Ablee jalaa beeku. Ablee fi baalliin isaa ciramuu ni jalaa bahe jechuudha. Ragaa qabatamaan dhufe jechuudha. Faqaala famakasa ni ture gayra ba'iid yeroo xiqqoo tokko ture. Yeroo xiqqoo tokko. Yeroo fagoo hin ta'in jechuudha. Gayra ba'iid yeroo fagoo hin ta'in xiqqoo takka taa'ee dhufee faqaala je'a hattu ni milladhee bimaa lam tuxixi bihi waan ati hin milladhin. Naamusa laata? Naamusa. Namni namni ajajaa isaa mootii isaa akka itti kabaju laata. Ati biyya quba hin qabdu. Ati information hin qabdu hin jenneen. Waan ati hin millatiniin milladhee dhufee yaa. Jeen malee ati waa takka hin beektu. Takka quba hin qabdu hin jenneen. Usuluba bareedaa. Maalam tuxit bii waan ati hin millatiniin milladhee dhufe. Waji'tuka sittiin dhufee min saba'in Biyya Sabaa jedhamtu. Sabaa, Yaman. Ganda Sabaa jedhamu, magaalaa Sabaa jedhamtu. Achiin si dhufe. Wanni niin si dhufeen binaba'iin yaqiin oduu dhugaatiin niin si dhufee yaa. Akkas. Namni odeeffannoo mukhaabaraata jedhaniiti nama odeeffannoo galchuu jira mootummaaf odeeffannoo odeeffannoo geessuu jira. Namni odeeffannoo geessu kun waan jiru san yaqiina san haa san geessuu qaba laal. Isuma kana huduuduma irraa baratee huduudaa huduudaa irraa baratee. Bar huduudaan amma wani irraa miti odeeffannoo keessaa bara. Odeeffannoo waan hin agarree deemee odeeffannoo fide. Akkasimi odeeffannoo akkam fide immoo binaba'iin oduu dhugaatiin isin dhufe jechuudha. Oduu dhugaa. Namarraa osoo hin dhageenye. Namarraa dhageessee informeeshina geessuu hin qabdu. Namarraa akkana jedhan jettee geessuu hin qabdu informeeshina. Informeeshina ija keetiin arguu qabda. Gurra keetiin dhaga'uu qabda. Akkasii nama akkasii miti. Sirriitti fuutee geessuu qabda jechuudha. Biyya eeguu jechuun akkanaa mala. Biyya eeguu jechuun akkanaa. Akkasitti maal amma ni hime odeeffannoo san hime laata? Oduu san hime. Inni wajattu anniin arkee

min kulli shee'in wahuma cufarraa kannamteeya waan mootummaan qabaachuu qabu cufa ni qabdiya waraana qabdi meesha qabdi masaariya qabdi waa cufa kannamtee jirtiya waan silaa mootummaan